Kap 16 Dawn il-ħwejjeġ għattomkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi, mhux biss. Imma tasal is-siegħa meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lil Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-Missier u lanqas lili. Imma da kollu għedtulkom, biex meta tasal is-siegħa li jagħmlulkom dan, tiftakru li jien għedtulkom. Dan m'għedtulkomx mill-bidu, għaliex kont għadni magħkom. Issa sejjer għand dak li bagħatni. U ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma x'għadtilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu, ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur, nibgħatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. id-dnub filli huma ma jemmnux fija, il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-Missier u intom m'intomx se tarawni iżjed, il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa kkundannat. Baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi Hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex Hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għadt li jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Ftit ieħor, u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor, u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom, X'ifisser dan li qiegħed jgħid, 'Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni, u li jiena sejjer għand il-Missier'? Għalhekk qalu, X'inhu dan il-ftit ieħor illi hu qiegħed jgħid, ma nafux xi jrid jgħid? Ġesù għaraf li xtaqu jistaqsuh, għalhekk qalilhom, Qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li għadt, 'Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni'? Tassew, tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tinhu, Iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f'hena. Il-mara, meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-siegħa tagħha. Iżda meta tkun twieldet it-tarbija, ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Tassew, tassew ngħidilkom, kulma titolbu lil Missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu, u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għadtulkom bit-tixbihat, għad tasal siegħa, meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbihat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-Missier. Dakinhar, intom titolbu f'ismi, u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-Missier għalikom, għax il-Missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Id-dixxipli tiegħu qalulu, Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ, u ebda tixbieha ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandek bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li int ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesù. Temmnu issa? Ara, għad tiġi siegħa U ġa waslet. Meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-Missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għattomkom ħalli bija jkollkom is-sliem. Fid-dinja dbatu jkollkom. Iżda għamlu l-qalb Jiena rbaħt id-dinja.